Дөресен әйтим, зур чынлыда шундый укытучы бар дип әйтүләренә башта ышанып та бетмәдем. Укытучы булгач, аз гына булса да күргәндер дип уйладым. Ләкин авылга килеп, анда яшәүчеләр белән сөйләшкәч, музейда сакланып калган видеоязмаларын карагач, шикләнүләрем юкка чыкты. 22 яшендә дөм сукыр калган килеш 40 елга якын мәктәптә җыр һәм тарих укыта ул. Бик ярата иде үзен, һәрвакыт тәртип класста, укучылар бик яраталар иде үзен. Бик дөрес тәрбия бирде безгә. Сугыш башланганчы Тәтештә педагогия техникумын тәмамлау аңа калган гомерен һөнәрле булып яшәргә мөмкинлек бирә. Алай гына да түгел, сугыштан кайткач, ул шушы авыл кызы Рауза белән гаилә корып, дүрт бала үстерәләр. Воспитание яхшы бирде. Ну, строгий иде, конечно, усын әйтергә кирәк, дөрес. Вот. Ә болай, дәресләр хәзерли идек бергә. Бөтенебез яхшы укыдык без, потому что әтигә помогать итәргә кирәк иде, дәрес ясарга, конспектлар ясарга. 31 ел бер йортта яшәгән Гәрәй аганың килене Сания апа сүзләренә караганда, кайнатасы бик тә пөхтә була. Аны карау авыр булды дия алмыйм. Ул бик зиннәтле кеше иде. Ул бөтен носкиларына хәтле үзе җайлап, ул миннән әйбер эзләтмәде. Ул бездән наоборот көлә иде. Әйбер эзләп гомерегез уза инде сезнең. Шундый бик тәртипле. Күлмәген, брюкаларын бөтенләй җайлап үтеп, үзе капшап алырлык иттереп җыштырып куя иде. Гәрәй абыйның әти-әнисе Ләйлиҗамал апа белән Сибгатулла абыйның гаиләсендә сигез бала үсә. Гәрәй абый кече яшьтән үк бик аралашучан, үткен һәм тырыш бала булып үсә. Гармунда уйнарга өйрәнә. Башта инде малайлары йөреттеләр, аннары Оныклары йөреттеләр үзен шулай. Мәктәпне бик яратып килә иде ул. Шунда барсам, терелеп кайтам дия иде, авыруым да бетә дия иде. Бик яхшы, ачык кеңелле кеше, бөтен кеше белән аралаша. Төптә, 40 ел укыттымы сукыр хутта, кем аны эшли ала? Дөресен әйтик, сугыштан сукыр булып кайткан егетне башта мәктәпкә эшкә алырга да шикләнәләр. Шулай да ул чактагы райком секретары Фазыл Ибраһимов егеткә юл ача, аны 46 нчы елның беренче сентябреннән авыл мәктәбенә эшкә алалар. Гәрәй аның ышанычын аклый. Ул тиз арада коллективка кереп китә, балаларының да яраткан укытучысына әйләнә. Гәрәй абый дәрескә кергәннән соң, без военный кешеләр шикелле смирно утыра идек. Шыгырдарга ярамый, пырылырга ярамый. Әгәр җавап биргән вакытта китабыңны ачып, китап сүзе белән бер-ике сүз әйтсәң, сразу әйтә, син китаптан укыйсың, класс командирына әйтә. Бу китабын ачканмы, япканмы? ди. Класс командиры китабын ачкан дисә, бетте сиңа. Гәрәй ага укытучы булу өстенә, үзешчән сәнгатьтә дә актив катнаша, гармунда уйный, җырлый. Матур тавышлы, аккордеонда оста уйнаучы, Аннан соң пианинода шулкадәр оста итеп башкаручы, безне үзешчән сәнгатькә тартучы Гәрәй абый булды. Мине, мин җырлый да белми идем, мине менә Ана сагышы дигән җырны рәтеп, үзенең шул вакыт тук яздыра торган ние бар иде, нәрсә, магнитофоны бар иде. Шуны яздырды, шигырьләр укытып яздыра иде. Бүген авыл мәктәбендәге музейда Гәрәй аганың байтак шәхси әйберләре, тавышы язылган аудио, видеоязмалары да саклана. Аккордеоны, чөнки ул аның белән гомер буе аерылмады. Киемнәре, гимнастеркасы, үзе кулыннан ясаган наушнигы, кул сәгате, Брайль әлифбасы һәм документлары сакланып тора. Фидакарь сугыш ветераны гомеренең соңгы көннәренә кадәр очрашуларга йөри, мәктәптә дә һәрчак көтелгән кунак була. 65 ел өч ай ярым инде дөм-соңгы Канадада яшим. Ну, миңа килгән хәсрәт, билгеле, илгә килгән хәсрәтнең бер тузан кисәге генә ул. Күпме халык һәлак булды. Мәктәп еллары, Укучылар, мәктәп еллары бервакытта да онтылмый ул. Матур җыр кебек әле истә кала, хәтердә кала. Менә мин үзем дә мәктәп елларының бөтен, бөтен хитмиләрен әле дә булса хәтеремдә. Вот менә шуңа күрә үзегезне, Безнең буын халкының әнә шушы патриотизм ниеннән үрнәк алырга кирәк сезгә дә? Балалар укыту, дәрестән соң түгәрәкләр оештыру, үзешчән сәнгатьтә катнашу, алар өстенә ул әле кул остасы да була. Аның күзләрен, пыялаларны алып, минем үз алдымда ул сертеп кире куя иде үзенә. Аңа безнең урамдагы барысы да Тегү машиналарын китерә иделәр. Ул теге машиналарын ремонтлый иде. Билгеле, зур тормыш мәктәбе узган, йөзләгән балага белем биргән, яшәүгә һәм эшләргә үзендә көч тапкан, нык ихтыярлы бу фидакарь зат хакында кыска гына вакыт арасында сөйләп бетерү һич кенә дә мөмкин түгел. Тормышта авыр чакта безгә әнә шундыйлардан гыйбрәт алырга кирәктер. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Татарлар.